adada. Ci dong joni, man ma yer ayera ba, twero ni ka ma mucwe mukene tye iye, dano ducu ma gitye dong memba me Organizing Committee ki jo ma gitye gitelo Task Forces, ma bene dong Honourable Alyero tye iye pien en gin ki David Okello gin gitelo dul me Greater Kampala. Aa, lapwony, okay, lapwony tye kany. Christine, Chris Owati kwene, en telo dul me Greater Gulu. Tek joni eneni gin dong cung pi lumemba mukene ma gipeke kany. Wapwoyogi dok wapwoyogi. Tic me yubo gure me kom Rwot pe yot. Ticce tek, ticce tek. Luro dano pe yot. Ento gin gudiyo cwinygi, gutiyo matek adada weko yub man ocobbe. Apwoyowu dok apwoyo wun ducu. Mego Christine ki JB omyero opug pwocwa bot jo ma gipeke kany. Omera a, a, ma en-ni kilwongo ni Lapiliga. pa Rwot me Ulaya ki Canada, Crown Council, a ki bene Arnold Kibwen Kibwen. Jo aryo-wa mukalo pe wabedo ki tic ma jo aryo-ni gutimo. Jo aryo-ni gin aye gubedo kilwongo atama ni event managers nyo event coordinators. Mego Christine gin ki JB gutiyo i tim me yubo yub wek wako nyindo pyeraryo abiro. Yub ma mulwo ni Organizing en aye gin gutiyo. Ma dong wako i nyindo pyeraryo abiro dong, jo ma awaco iye gudoo kit ma dong yub woto kwede wek jami owot mapwot obed ma nongo otenne atena okubbe akuba, en aye obedo Crown Council. Iwinyo maber? Ma Crown Council. Odoko ci man wadu en ki Hanun odong opwoyo tutwal gin aye gubedo coordinator nyo jo ma gubedo ka kubo ki doro yub man opwoyo adada. Amito amiyi pwod madit en kono bene bino moto wa lacen Executive Director wa mukwongo manyen.

Ento pe olworo bedo ki tek cwiny, mako komme, ocako joro jami. Prov. Wapwoyo, wapwoyo, wapwoyo adada, wapwoyo tutwal. Aa pe amini ka kwene ma ominwa Michael opwonya tye iye kacel ki Mego Beatrice Atong, gin gitye kwene? Aa, dul mo keken Ki yub mo keken pe twero dire mabor ka lok me lim pe kiyiko ki kore ki kore, pe kidoro ki kore ki kore, kiketo cikke ma kilubo. Dul eni tur oko cut, dano cako kor. Ci dong ka obedo en cwinya yom me waco ni wacimo wod aculi mo ma kwiri matek ma kite atir ma kilwongo nyinge ni Michael opwonya. I ticce me nino ducu en tiyo bot Airtel. En aye dong kobedo i doo lok me limwa weng. En tye calo lakan lim me roco paco ma en aye bene obedo ka doro lim me gure me kom dwongo. Ki laminwa Victory Lato en tiyo pi jo me United Nation i South Sudan. I mwaka mukato okwanyo kare wek ginikonnywa. En tiyo ki lok me lim, en tye accountant. I wanga ni bene okwanyo kare me bino me konyowa me coyo jami wa ki kore ki kore weng, weri gi tic ma omiyo bot wa ki doo maber mo pe orweny mo pe ocit ka mukene. Ci amito ami pwoc madit bot Michael Kwonya kacel ki Beatrice. Ato ma tye ka kany gitye ka tic, gitye i dog tic, kome iye ni gitye i dog tic. Ci pwoc madit bot dano ducu mogo ma pe awaco nyinggi pien gidwong, ma gutiyo tic mapat pat pat pat ki tic okubbe weko gure me bong rwom me mwaka-ni ocobbe. Apwoyo wun ducu. Ki dong amito ami pwoc madit bot wun, wun ma wubino. Lawor maca obino lawor obino tin, pien ka wun pe obino, wore me pong onongo peke. Ka wun pe obino, gin ma waloko-ni bedo i yamo, ci binowu aye weko wawaco ni, Wore me pong onongo otimme, ocobbe, gin ma pire tek otimme. Apwoyo wun ducu, wun weng, i rwomwu mapatpat. I caa ma dong peke, Wek awaci jami ma wan waleyo tam i iye kany wawiyo lok ma bun owaco, ci magi aye jami ma dong wamoko i gure me pong dwongo me mwaka-ni eni, Magi aye jami ma wacito kwede paco, magi aye dog tic nyo katala ma wamiyo botwa kekenwa. Wawaci katala en ma an abikwano-ni, wamiyo botwa mwaka adek, mwaka adek kata gurowa ni plan pi mwaka adek, ento waroro dwe abicel ducu waroro ni oo kwene odiro oo ka kwene, eh ento bedo pi mwaka adek ka dok wakelo doki yub mukene ci dong gin gi eno, winj maber ba. Wuco piny omar i wiwu, wuwer dok pe iga i dogwu. Wamoko ni cik pa kaka omyero dong kiketo i tic. Ci lapwony Gladys Oyak, anene tye kwija, lapwony piri dong peke, amwodo awira pe angeyo ka ma gitye iye ki jo mukene ducu. Ticwu dong tye odi rip ba lapwony Wun dong ticwu me kwanyo cik pa kaka cwalone i kin paco neno ni ludito paco kiketo i tic. Ludito paco ma wutye kany ki luloc ducu, pe wuwek cik pa kaka odok mere gin ma kicoyo i buk i resto, gin ma kicoyo i buk i gulu. Cik pa Kaka Lacuc omiwa wek olar jo mewa myero okel i tic ki tekcwiny. Meno dog tic acel ma wamoko. Dog tic me aryo, ma wawinyo ki bot lapwony Findra aye ojok kwede, wamoko ni keni ka can odiyowa romene, Wang ma waketo dero kwan i tic nicat ki i mwaka en ma bino-ni. Kit ka can odiyowa ma romeni, wang ma waketo dero kwan i tic meno mot ma wamoko kany. Wamoko bene ni kwena ma Omera Ciga Moyo obino kwede ni watemu kong mwanyi, wawek otek ngut, watemu kong mwanyi Kitimo kwer muromo. En pe dong openyo tam, pe wabino ka laro lok, en dong waye watimo kwer, walaro lok, wacimo ni watemo ka owaci ni meno gin ma wamoko, ci oketo i kin piny kun owaco ni ciga mo owaci watemo ka omwanyi. Ki bene Wagwoko ni tic ma ominwa Charles Odony Langoya ocako me roco cukul abicel, cukul me cinia ma yam kerogi tye matek, tic eno-ni omyero onong ker omyero ocit anyim. Wamoko me abic ni gin ma yam onongo obedo kero pa lute dero, society, cooperatives oto, man obedo bal madit, ci wamoo wanyamo lok ni myero wati matek me neno ni wanongo yo me roco cooperative i kin